Hello guys, so welcome to today's show. My name is Jules and you're on GFL TV, the home of football. So if today na the first time wey you dey see our program, for here we dey bring you the latest Arsenal news update as e dey drop all over the world so for now. Let's start with today's news. So Dimitri Berbatov wey be one of the former EPL players and one of the football pundits out there, so Baba come come outside come dey predict wetin go sup for di match between arsenal and burnley wey dem go play for di emirates stadium today so baba come dey of di opinion say arsenal need a very very strong response from wetin happen against newcastle so im dey predict say arsenal go win 3-0 for today match because im feel say arsenal get a lot of talent a lot of firepower wey go overwhelm and over power this Burnley team. Burnley are the second uh, highest team We don't get the lowest shots on goal. Lowest like I think the lowest goal scored in the EPL this season like they no really dey gbera and the mistake wey dem make be say dem dey think say the way wey dem take play for the championship wey dem use tiki taka outpower all the championship teams dem come carry that same mentality come here but e no go be the same because this is a higher cadre in the in the hierarchy of leagues in england so you can't compare the quality of the championship and the epl so na wetin come dey affect them they suppose to even buy more players but it is what it is they are one of those wey don predict already say na dem go first go relegation then we sheffield united and luton so we just dey watch as things go go me i for me o oh, my own prediction sef na similar in the light of this three zero because i don already talk am say normal normal under normal circumstances burnley suppose to come and pack and go out yes carry am dey go because ah then we sheffield united wetin be the difference Alright, so the match wey Arsenal go play against Burnley today e get so the match na match wey be say on paper it is like an easy match but many people go say Sir Chuks no smallie for uptown for the EPL o say Jungle don mature o e get but wey we just dey see so we check the head to head wey we get with Burnley the last five games wey we don play for the Emirates Stadium so Arsenal win three draw one lose one e get so I know say the games wey we don play in the past Burnley were a different side physical imposing all those James Tarkowski, you get all those kind senior men wey dey very very bullish, you get. But now we no get all those, they no get all those people again. So now e go dey very very easy. So and then they no dey really play ten men behind the ball, they dey like to come outside express themselves. And when Arsenal catch all those kind teams, say they come like to come outside express themselves. They dey like to chop am. But our own side, where we dey get issue na maybe whether Bukayo Saka go play, whether Odegaard, okay Odegaard, I no think say he go even play. then whether e dey ketia go play so these are where we get some issues so we never really know na when we see the lineup like one hour before the game we come know okay o who and who go start but the lineup wey start for the last match i no think say that last that lineup bad get e make sense so make we just dey watch how our midfield makeup go be. Alright so di IFAB wey be one of di authorities wey dey responsible for di VAR and di football rules for di EPL so dia CEO don come outside come dey talk say e go take ten years up to ten years for VAR errors, VAR inconsistencies to be wiped out, to be taken out so for dat reason dem come dey ask Arteta for di media setting say baba see wetin IFAB chairmo talk o about di VAR wetin be your own response? I think that one say ten years is a long time. They say ten years, maybe you go don get bald hair now. Say ah, ten years, who know where him go dey? Maybe the rules of football fit don even change by then. Well, the thing be say make dem try as of now, present tense. Make dem find wetin dem go do to fix some of all these errors because nobody really get time to dey wait for ten years. And I like the fact say the EPL, the the, the reason say they wan like scrap this hawk eye wey dey responsible for the VAR operators, the software wey dem dey use

That um issue wey dem dey check is inconclusive, come on we no need to be hearing anything inconclusive, every decision wey una wan make suppose to dey conclusive so that's the way e suppose to be. Alright David Raya agent wey dem dey call Jaume Munell come come outside come dey let everybody know say see say people no dey aware say twenty twenty one Arsenal contact Brentford say dem wan sign David Raya but Brentford say dem no dey sell under any amount so Arsenal come go settle for Aaron Ramsey like Arsenal took the easy way out. dem come go settle for aaron ramsdale so fast forward to when uh, raya come dey available why he dey available because he get one year left on his contract and they give am contract extension he no gree extend am brentford no come get choice that was why arsenal come go back for am so it at least use that logic to understand why Ateta dey place Raya as number one because na Raya be im first choice from the beginning because dem no fit get am dem come go for the lesser option so Baba dey try to explain why you get dem dey use raya so make people no dey give raya too much sticks and flack make dem just free the guy make the guy rest but i don't think that's really the reason why people dey give raya flack why dem dey give raya some flack and complaints na because him come in to replace somebody and him no come dey do better than that person him sef come dey do errors wey the person wey wan come replace dey do so ideally logically people go revolt na say ah you wey be say you wan come replace somebody come dey do worse than the person or do the same thing the person dey do so how are you a replacement that is the bone of contention no be really why we buy or say dem buy raya no if to say raya come in and come dey do very well no give any error no do anything nobody go really complain everybody go dey see obvious and say ah this guy omo he dey do very well o. Oh. alright so away from that so juventus don meet the representatives of calvin phillips to discuss on the transfer so if this happens what will be the fate of thomas partey because thomas partey dey look say he go like to join juventus but the thing is juventus are missing two midfielders maybe they go dey look for two midfielders and not one if that be the case then thomas partey is in good hands but if dat no be di case saudi arabia sef dey i go even prefer make e go saudi arabia because na dem go pay di most money juventus dey come dey dey price anyhow na but saudi arabia whole day na dem go just come burst everywhere. alright so graham souness come come outside come dey talk say omo say e don hear about dis newcastle arsenal matter say im gatz put im own mouth come talk say anybody wey dey come outside dey think say dat newcastle goal was a goal in fact you don't know football because var is a technology from hell you get for the referees because var was brought in to make the lives of the referees better but now the reverse is the case var come dey make their life a a a nightmare you get so for that reason he no dey for part of those wey dey talk say make dem scrap var so im dey talk say make dem update like make dem educate the operators very well so that dem go fit dey interpret things well and im be part of those wey dey clamour say make former players join the var room so that dem go fit dey interpret dey help them with the interpretation because you wey never play ball before e fit dey affect your logic you get na wetin grand sawonians dey talk but it is what it is someone just leave out the matter now troy deeney Also come come back and talk say for him o oh, say make dem just scrap VAR make dem just scrap am make dem no use am again say VAR dey is causing more harm than good me I no subscribe to that line of thought because the truth is VAR is causing more good get than harm but the problem be say the little little pocket of errors wey he dey make e dey dey huge and people go blow am out of proportion you get so that's the major issue VAR is not the problem VAR is a technology. The problem is the people wey dey operate am, the VAR operators. Na them be the problem. Na them their interpretation level need to be raised high. You get so na where the issue dey. And for the fact say they no get enough camera angles, which means there are not enough cameras for VAR to use to implement to do their work. Na there be another issue. So make dem add more cameras. You get because what's the point of having hawk eye? Hawk eye is supposed to be something be say e dey overhead. dey oversee everything you get so which i mean say you no come dey see this angle come on that's that's fine alright so the pgmol don come outside dey do advert say dem dey find new var officials get so this one i see the report this morning e came as a surprise because you know say the premier league managers they wrote they did a meeting so their uh, i think it was the executive uh, um, um, ceo come go re, uh, report wetin dem talk for the meeting to the pgmol and ifab dem say dem dey suggest say make each referee unit because a referee unit like for example now maybe um, um, mike oliver now he gets in fourth officials get people dey follow am dey do officiating so the one wey dey add a var operator he gets a var specialist make he dey part of that team so that any match wey Michael Oliver go dey officiate na all that thing go dey follow am go everywhere so that communication go dey very very easy dem go get that bonding you get within themselves understand themselves better no be say Michael Oliver go come today na Satus go be him file operator tomorrow if he dey do another match na Baba Sator next tomorrow na Oga Emmanuel you know suppose to be only Satus go dey dey with Michael uh, Oliver any day, anywhere when they go. Now because VAR does not have enough staff. So now they come dey do advert which means they want to implement that idea you get for seamless communication. So now they don throw the advert out you get for people wey dey eligible you get people that can take decisions under pressure like I read the requirements omo no be small thing o so now they wan hire many many hands and they talk say you no need to know about the var uh, eh, computer or anything they go teach you no worry But the thing be say ability to think critically under pressure because remember say when you do your work, all thousands of fans, everybody dey wait for you. You get so the pressure is there, mad pressure. You get and you no go wan do mistake. So na so e just be. Alright, so David Moyes also come come outside come talk say see eh, say make dem dey allow manager to dey talk their mind without fear of retribution without fear of fine or anything like after match don finish if manager come for the press conference and the journalist come dey ask am say baba how you take see the match the manager should have the courage you get to criticize a referee anything wey dem feel say dey bad make dem fit criticize that referee but these days say pipo dey dey afraid of talking say im now many many times wey be say things don go wrong for di field of play im no go fit talk but because Arteta is a young manager he has that enthusiasm courage boldness he can fit just yarn im mind you get talk as e dey be anything wey wan happen make e happen sef you get say di kind way wey Arteta talk that thing no be plenty managers go fit come outside talk say di way wey referee blow say it is disgraceful it is this one it is embarrassment no be everybody fit talk am but that is actually the way to go you get say make managers get that lack of fear come outside talk your mind and make nothing happen say that's the way to go like wetin yara dey talk why can't we critique the referees are they beyond criticism alright another thing we come dey hear now be say the semi-automatic offside technology which is called sot will be introduced next season as football lawmakers the reason how dem go take do the var overhaul get all this thing na because of the way wey mikel arteta take blast the pgmol and the referees so mikel arteta is now the catalyst na him be the all the faucet origo of all these problems get so him don talk as him don talk many many managers sef don back am get

abi another tech eh, technological company we never really know we just dey watch so my dear arsenal lovers we don watch yesterday show check the top left corner of your screen go see the thumbnail click am so that you get all arsenal update as they drop all over the world so sachu signing out enjoy the rest of your day na game out.